eh. anana full of critics full of critics nokata neno rengo apand rengo nobiro temo nu ground koni dong eh. rengo was just received maber kabisa orengo kende norwak eh
music nodong ni e reception kocha Ranyisi ne malo. Ah? Awuo kodgi. Opunguza no matin tu.

Mana kamano nyakoram gajwang' kamoro amora mintiere ka thuolo makende mar waki chenro mar dondo nagi kamano wanyisi odiochieng' ma kawuono wadhi twakande kaachiel kod achiel kuom jolinda mwananchi uh, ma bende koro limbe mar linda mwananchi Kisumu kande koro kayo wadong' mana gi, uh, gi seche matin tu to wadhi chako rali mar linda mwananchi madhi timore e pauno mar owuor nyakorom kajwang kama tayo chenro ni dan steve james aka nyakonyoronyo wan tarik en tarik prariyo kod abich en chieng' ngeso kwago erokamano bende ne obong'o nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandie mondo mi wachwak warom chutho twagne twadhi go mbaka kaachiel koda wendo ma bende wan godo odiechieng' ma kawuono miluongo ni jacom 002 mano bende en mbunge mar embakasi east 2027 dhi nyiso ni to lek mane ma en godo nyikrom gwejo wanka bende gini ma odhi chako godo en kaka achiel kuom kweth mar linda mwananchi odhi nyiso ni to chalo nade ka bende koro oganda mawuok Kisumu County oramo kacha ka giwacho ni ka en mana two term to gibiro kacha kachiel kod duol ma bende giwacho ni one term jakom 002 wachane yes. mm, iriyo nade ariyo maber mm, wamor kabisa kuom donjo chunyona gi tv uh, ah, go erokamano mm. Yes. Mokwongo nyisa ni yangri ne janeno mara ni to uh, jakom kata migosi Otieno en wuod kanye? An ana wuod Ugenya kama iluongo ni Sega bar kor pap ndege mm -hmm. mane dalawa mm -hmm. e awuod luog tiende yes une mu
e won no ki tiende ok no bi koda ok no bi kodi ah. e won sega maril a se confirm a hmm. je luolo hmm. yes eh, to koro wuod sega mm. kwachaka jaka maber kabisa oganda mathoth bende koro ywak ni uketho chama mar baba odm eh, mm. mago oganda mage ma ywak mm? joma ywak go ema ubaro odm dere bwana joma ywak go ema uso odm mm. e, eh, jomiwinjo ni ywak go gin ema giuso ODM, gigo ODM bei. Bro bedo nadi ni wan mwapogo ODM to gin giuso ODM i Nyanza ka giloko Nyanza bedo UDA yawa uria jomage ma uso ODM gin ema giuso ODM
Mokwongo nyisa ni to ere kaka udhi donjo Kisumu nikech eh, apani kineno kacha weche manyien uh, gi gigo mabende koro dhi eh, auhae ka ineno ka bende koro uh, kweth moko mabende ni Kisumu County wacho ni koro ok unya donjo ka. Number one, udonjo eh, nade? Number one, ok mm.
nwadonjo nadi bwana wajo Kisumu bwana. Mm -hmm. Wajoluo. Mm. Kisumu mm. e headquarter mar Joluo. Eh, number one adwa wuoyi issue moro nitiere chairman mar jo bodaboda. mm. Kisumo ka mm. Nyawinjo ka owacho ni Linda Mwananchi biro kelo koko Kisumo mm. An gadier ni jagono ma ja chairman mar bodaboda onge ohala moro amora Kisumo ka to ni mar limbe mar Linda Mwananchi Kisumo ka kelo mwandu Kisumo ka Kawuono tim ma Linda Mwananchi onindo Kisumo te. Trust me not. Oloso hala ma Kisumo maber malich. Jakom udonjo nade Kisumu? Bwana Kisumo en dalawa, Kisumo ok nwa donjo nade. Udonjo kupondo donge?
Bwana, wapondo nade donge ran ka. Mm. To mokwongo adwa somo ma katiba mar Kenya. Mm -hmm. Adwaro somo ni ja chairman mar boda boda mochiwo statement ni wabi ok waonge right mar donjo Kisumo. Oma kata kane kidhi school nitiere gima waluongo ni constitution of Kenya. We have article 33 and article 37. It is very clear. And abro somo nego mondo oelewane. Article 33 wacho ni everyone obed puth obed ng'ata ng'ata ma e Kenya ka nigi freedom of expression. Inyalo wacho giro ero ma e chunyi. Mano katiba marwa oyienwa. Iwinja? Mar ariyo, wan gi Article 37 oyienwa mar assembling, demonstration, picket and petition. Koro ka jakong'o moro nyalo chiewi nindo to biro to wacho nan oripo bed na kwaye rusa mar bedo Kisumo. In fact, wamiyo ohala bedo Kisumo nikech e kiny jolinda mwananchi kodonjo Kisumo obro ting'o jobodaboda bro ting'o dhano Kawuono ute mwaninde ok waninde nono ok wanindi streets. We are a thousand of us. Manyiso ni usechopo Kisumu. Wa eyo ma wan Kisumo.
Eh? Wan Kisumo wantie. Kata ginene. Eh,
Apenji ane to uwacho ni udonjo Kisumu mang'eny to ubiro limbe Kisumu, wabiro limbe tiende ni umobilize ji kawuok oko kech ng'eni gima iwacho ne ji nyalo wacho ni to uonge ground mm. tiende ni uomo ji kata usombo ji kaya kuonde mamoko Number one, mm -hmm.
Gima Wawinjore. Mm -hmm. What is Linda Mwananchi? Mm -hmm. Linda Mwananchi is a movement. It's a tsunami that is coming. En gi joge ma jokanyo ma pimo wach gi japiny mondo owinje. Wan wan jokanyo. En gi members mage ma biro ma ja ng'iyo wach japiny. Gino ero ma hinyo japiny, waneno kaka wanyalo konyore. Mokwongo wapenjane uh, ah, hmm. nitiere jogo ma bende samoro digom mar biro e rali ma kiny mar Linda Mwananchi yes. Wuor Gardens mm.
to luoro nitiere kaluwore bende gi uh, gik madhi mbele ere kaka uikoru kata mana chiwo security ne jogo ma bende koro dhi biro yiru kanyo ah. nikech uh, jomoko koro oseluor kaluwore gik ma timore achiel aredek mokwongo ni lweny nyalo betie mokwongo mm -hmm.
Asomoni mm -hmm. gima chik wacho mm -hmm. ma katiba ma kubuga ma ok en madoko tim gazet mae katiba maritowa wate. Sirikal mar Kenya nyaka miwa arita. Mano is not a favor. It is not a favor. Ineno threat moko ma jogi chiwo. Jogi chiwo threat because gin gi ng'ati tokgi. Adwa penji, kawuono achamo sapa i hotel mar Java kuma ne ogoye jatendwa ma iluongo ni Osotsi, hmm. the incoming governor ma Vihiga. Achamo lunch kanyo to kachande kanene jogo mane otimo tim mane notimore cha ne gin gi ng'ati tokgi koro ne gitimo gima ging'eyo koro nitie jogo eko ma ambululu goyo ni Linda Mwananchi biro Kisumo, gima nyaka wawinjore kaka oganda. Onge lweny ma kiny nobed. Arwako ute. Sirikal biro miwa arita moromo. Nikech ok wabiro uso njaga, watimo gima chik owacho. Mokwongo ada mondo inyisna janeno ja ma chunye nagi TV ni to bende nikech eh, jotelo nowacho ni pubiro Kisumu County to nyaka ulu chik. Mm. Bende ulu chik mar yudo pap eh, eh. ma udhi time rally ka. Eh, apeji.
Eh. Oma wawuotho go orengo nyatieng. Uh -huh. The working constitution. Hmm. Sifuna is a lawyer. Babu Wino is a lawyer. Omera wan gi lawyers ma chik waluwo chik ma Kenya dwaro. Emomiyo eh, ing'e ni chik onge moyieni ni kisina tagoyi. Ing'e mano chik monge. Onge chik mokwongo ka beruon ka Kenya luwo chik mm -hmm. chairman mar bodaboda no oripo bedga iye Mano e chik. En gi question moripo bed no answer. No odhi rang i ground ka jo Linda Mwananchi ochako loso podium. Bana Linda Mwananchi is a tsunami. Linda Mwananchi is not an individual. Linda Mwananchi is a movement. Ok en gima inyalo gorigo. Omaka tsunami ochako biro, ok ne en gima ikawo ni geng'o. obiro muomo ah, ang'o mudhi mana ka war grounds kacha dak ni kawo pewe moko man wan godo kuonde eh, hmm? kwani pewe dongo wanyalo yiero kama wane mwadwaro kech eh, gima bende dhi mbele ka ne dopo ni ah, sirikal yie mondo bi kane kata mana tende sirikal ok county eh, dogi miu kata mana pewe ma bende wan godo gi ang'o modhi mana kowuor kocha no sirikal ok oripo be ni yiero nwa pewe mm. sirikal nyalo yiero ni gimichamo un ema noyiero macha kose mach ema nodong' mano wan kawo? ema ne wayiere Mhm.
yes Mm. wang'iyo kama ogandawa issues ma ogandawa wadwa wuoye kata bed na nwayero e airport wan ema wabro bet piny kaka jolinda mwananchi twayiero ground mwadhiye Mano ok tij sirkal. Mm. Ipana ng'oma ma igo usana nikech eh, karibu kana kana neno na wan gi jobunge la wananchi bende ne wuoyo ne wan kacha gi jogo ma bende uso mine ma bende uso kacha ne gi wacho ni gin gidwaro kwe kendo biro nu kande chal ka gima ok orwake ahinya. Adwa penji. Mm.
Eh, ing'eno oganda joluo wawe uruondo be, be iwinjo gima jogo wacho eh, no, kaka jolinda mwananchi eh, Ah, Donge nyaka winj gima gra- ina- ineno ka mano nyalo dwoko na. ema dwa keloni Mm.
nitiere kidhedhe waluongogi gi dho nairobi ni sangwenya mag jo agents mag two terms agent ma support sirikal ma jamiriambo ma oori ground mondo sell propaganda Japiny ma jakachande dwaro rali ni mohingo ng'ama wuondore no. Ng'ama ng'isa ni Linda Mwananchi dhi ketho ne ohala, adwa penji kawuono. Wan Vihiga, wawuotho Vihiga, Luanda nyaka wachopo, wadhi karibu kuonde adek Vihiga kawuono. Ng'ato iwinje ka ywak no hande olal. Kawuono Sifuna won gi, gi Babu Owino ginyiewo gweno 5000 Ginyiewo more than gwen prariyo, 5,000, 5,000. Nitiere joma kawuono odhi kamor. To kawuono petrol mtokni wan go more than 142 cars. To Prado ok mtokni matindo madongo waolo mafuta iparo ni pesa adi modong' Vihiga County pesa di modong' okwa wuo okwa okwa ol gi pi mind you nuruto medo pes mafuta waringo gi mafuta wachiem yotel to kendo kwachiem yotende matindo madongo wachiemo mwanang' nyaka san dina en mana 6000 and above to wachiemo mwachulo waweyo Vihiga County economically kan gi gimoro ma ginyalo buonjogo godhiambo ochopo nadi ni kabiro Kisumo to ng'ato ng'isa ne wan wan jo bodaboda idwa ting'o ng'a wane moripo be ni ting'o kiny chairman mar bodaboda abro siemo ni kama kuma ninde dhi ting'a gokinyi tere ai rali achuli siling eluf praboro owe kech mang'eny mar bedo agent ni mar two term ni wan onyiswa ni wan wan e sirikal gin e sirikand ng'a uonge e sirikal let's call a spade a spade sirikal mane mintiere to woche to in go ma 1972
Ang'o momiyo pingo samoro uh, gino ma bende jogo mapingo Linda Mwananchi wacho ni Ker William Ruto osetimone gigo ma osetimone oganda chutho to luo nyanza gik madongo meun kubiro to uchako pingo duto mano gima ok agidhi yie eh, ok dwar dongruok oma ajaluo eh. to let's call a spade a spade mm. opawo waluongo aluonga ni opawo waweuru luongo opawo ni ojiko adwa ng'isi gik moko adi ariyo oganda jaluo kipenjo noto wuod mama Ang'o momiyo isupport two term? Na na support two term nikech e William Ruto ogeronwa reri. Underline. Oganda Jaluo, ang'o momiyo isupport two term? Na na support two term nikech ok adwar atwara. Those are the reasons ma Jaluo miya. Let me analyze them to you namba achiel oganda jaluo sama ng'isa ni ruto oloso ne rer wuod mama wawe wondre rer manene ruto oyawo kisumo ka ichako gere from naivasha to uganda adier kose miriambo mani gero rerno. Rerno ok ger Kisumo ka kende. Ochopo nadi ni jaluo ema mor ni gero ne rer? Atwara donge rer chokar dala ndi kwani kikalo Daivashi kali lopna. Donge kali lop atwara? Kikalo ka endigo kidonjo Western idonjo Uganda ikali lop nga. Donge ikali lop Waluya? Ang'o momiyo jo Uganda mamoko gi to kwach ni gero gi rer? to rerni en mar ting'o mzigo rer ka mzigo owuok e port odonjo naivasha odhi e uganda ng'ama benefit ja uganda ema benefit nikech otero mwandune taxation ma kenya sani kikelo cbm is 75000 if i'm not wrong per cbm kata mwandu mwakelo wan wawegi onge e be ni jogo okelo kae e deport ma mwandu ikelo to lo iole mondi kisanyogi aka gidhiri uganda dwagero ekonomi ma kisumo lakini gima gitimo gi onge benefit mwadhi yudo sani kata kenya ka waweuru wuondre nitiere kambi gi petrol station man uganda miluongo ni starbex uh, petrol station ochako Busia ka kiridori nyaka idonj western part of Uganda kocha te Starbex petrol station emo lead kono wuon Starbex en ng'a wuon Starbex en ker wawe uruondre ker ni oduogo uso ni ker ma Uganda Kenya mafuta nini Kenya pipeline 60 60% to owacho ni pod wan gi piny pod waweronu ani two term Mar ariyo, ishu ma jaluo wachona ni en ok osupport Linda Mwananchi, en osupport William Ruto nikech ok odwar atwara. Let me clarify to you. Oganda mar atwara ko namba achiel iluongo ni Gachagua. Gachagua Mkabila kata be ang'e ni Gachagua Mkabila, lakini yany gweno yanyo gwang'. Gachagua odich loso dalane. Gachagua gombo mondo obed Raila mar Central. Gachagua onge gima odichgo kata jaluo nindo keche ok obadhe. Odich gi loso mwandu kod obed uh, ginene Raila mar mar atwara ma kowacho ni left to atwara te left mano power ma Raila Kudinga ema ne en go to kaka Raila notho nowewa kiye Koro ishu mar ma jaluo wacho na an ok support uh, eh, Linda Mwananchi na an support William Ruto nikech ok adwar atwara. Please wa focus e gigo eko manyalo konyowa kaka oganda. Jakom, uh, joluo gimomiyo uh, kweth mag joluo moko siro tend William Samoei Ruto nikech giwacho ni en e ker mokwongo mar kelo dongruok mineno e pacho ka nyisa ka penji jakom nikech ng'ato inono siling be nigi ng'ato be nigi rachne gi berne nyisa japiny to ber William Ruto ten ma bana ber William Ruto onge gima William Ruto siko ka wero in and out in gima ineno sirikal no goja goja eh, eh.
we apenjie od mama wacha wacha eh, eh, gima William Ruto bedo ka wacho notimo maendeleo iluongo na affordable housing mm -hmm. Sawa, wawuo wa, wa, wa, adier kawuono. Affordable housing, wawach ni affordable housing igere e lop ng'a? Lop sirikal, donge? Kigero affordable housing i lop sirikal, affordable housing ing'e ni iuso iuso makende ichulo, donge? mm -hmm. To nitiere jogo eko ming'ado mshahara idwe ka dwe ichulo affordable housing. Sawa. Jogi ing'ado msara tichulo affordable housing. Affordable housing mane okuongo rumo norumo kanye? Mane kware kanomi jomage ni joma nodak igete manomi affordable affordable housing. Ok ipenjri e penjo niya, ka affordable housing ing'ado jogo mati i sirikal. Namba achiel kuom joma ti i sirikal to dak marach mogik gin polise. Polis odak i ot ma dak ing'i gwang'i diriyo. Polis odak i containers. Polis odak i mkepe. Polis odak ma polis one bedroom achiel iketo polis abiriyo. Ochopo nadi ni ka affordable housing orumo tung'isa ni umi joma ni slum ok ukwong umi polise ma ung'ado msach gi pile pile ka uchulogo affordable housing. Adwa penji wuod mama, sani wawacha wacha adier mar Nyasaye. An gi silinga milion achiel gi nus. Donge affordable housing one bedroom wawach ne milion achiel gi nus. For example, donge akawo one bed silinga milion achiel gi nus ni. Adonjo go kondele ka. Anyiewo go kata 10 by 10. For example tu, anyiewo go 10 by 10. Ayudo atimiliki manyiso ni mano lopa. Donge in idhi kaw inyiew ga affordable housing. Ohala dhi ga piny gi malo kata ngima ga gi piny gi malo. Ing'e ni in midhi nyiew low kondele cha ibro dhi go e bank mikaw loan ma ichago kata ohandi ichul michulgo loan ni ma iendelea gi ngima donge, lakini affordable housing ibro dhi kawo go loan mane tikawo pesa iolo kanyo sirikal mabiro wacho ni kanyo gidwa gere ginene gidwa gere ute askache dongi muko ibro dhi donjo ne kanyo nikech lo migero go gigo en lop sirikal dongo kelo tije ne ojende okelo tije ne ojende kwani gino wang'oga iya mm. kendo gino lith nandi Seche mwawacho nu igero affordable housing, waranguru gik moko adi adek. Contractor nyinge ng'a? Engineer nyinge ng'a? Jogo eko madhi kwany, madhi kwano figures madongo e account gi. Jogo eko madhi wacho kisungu ka madho kong'o gi bia gin jomage? ok gin ogandawa. Tije mimiyowa gin tije jolwedo mag siling mia abich. Nitie MCA moro Kisumo ka nawinje ndalo moko kowacho ni bwana, ojende ma Kisumo oluoro tich matek ni gidhi to otiyo one day to kiny ok oduogi. Bwana, onge tich mwabro endelea go kaka oganda kwatiyo tije ha, tije machalo tije handout iluongo ni hard labor ok bi konyowa kaka oganda. Oganda we are supposed to empower ourselves waempower jowa emomiyo waywak mbadi oempower e nyathi jaluo wawere gi nyathi atwara atwara kane ni position mane mbadi nitie ni nochiwo grants e equity bank oma jo equity bank otimo ohala i will give you one of the places business enini eh, iluongo ni kamukunji dhi Kamukunji chieng' moro wuog ka dhi Kamukunji Nairobi, ibro yudo ka nyithindo mag atwara timo ohala. Nyithindo matimo ohala go nitie kata mang'eyo bana jogo noyudo grants from Equity Bank ma sirikal no pump pesa momigi grant ma gitimo ohala. Nyathi jaluo to Mbadi osiko ywak nono orengo wacho ne en party leader ni koro Mbadi ok nind. Dong' ker okelonegi nyota bana nyo Jakom ang'o mupingo eh, chenro ma bende munena nena kan. Mama nyagi nera.
Hmm. Ni Ruto okelonu nyota siling eluf prariyo gariyo. Eluf prariyo gariyo. Hmm. Oma eluf prariyo gariyo onge gima ditimogo. Mano wawe uruondre. Ekonomi ma sani Kenya ni malo. Bwana omigi 5 million bwana. Omigi eluf prariyo gariyo gidhi madh go kong. Jomimiyo siling eluf prariyo donge gin jenzi? Pod gini adolescent stage. Kata kodhi osero nyar ng'ato, ong'ise ni hai, onyiewo kong'o to donge pesa norumo. Bwana nitiere pesa. Ing'e gimomiyo? An seche moko aywak ga nogandawa ma joluo. To aywak ni jotendwa moyudo positions. Mbadi you are not guaranteed ni dhi bedo kanyo 2027. Are you sure no dhi bedo kanyo? not sure sechegi ema oripo be notiye gi wiye mano kende gima hero go Ruto nipenja gimomiyo gima Ruto set wache time maber mm -hmm. gima nowache maber tiye uru gi wiu mi joluo pesa sakos ma iluwa dimi se loko bank we go no hando rengo wegonwa siasa mag fitina, wegonwa siasa mag two term, donji ofis mi joluo grants. Jakom dong apa ni samoro ne muchwado sese ma fitina nikech jok ma bende mileme sirikal kaka joluo wan gi PSS ma bende jomoko wacho wan gi lema chilere de ma bende jomoko koro mar broad base ni. Uh, oganda moko bende samoro wacho ni samoro wan kaka joluo wan gi nyiego ok wahero gima jowetewa be samoro yudo. Eh, adwa mm. duoki matin. Mm. Eh, according to oganda wa manitelo. Mm. Nyocha was it last month but one. Mm. Nitiere uh, nini Ministry of Health. Nene en gi mibadhi mane gwele neni standard if I'm not wrong. Iwacho ni duale i Ministry mar Health ondiko oria gi wakale mang'eny Iwinjo? To PS iluongo ni Oluga. PS Oluga.
Mm. En jaluo. Scandal bilano komako jaluo, I will defend. To kendo abro support e. Iwinjo? To wawe bedo ni gima chamo lithni. Gima duong'wa en nyiego. Olunga dine bed nigi scandal mar ndiko joluo omera I will support and I will defend. Mbadi ko empower SACCOs adek odhi o empower sacco achiel Ugenya wan gi Ugenya fresh okete obed bank SACCOs onyalo keto bank na government nigi pesa ineno kata na pesa mar e-citizen ni ko bank gi SACCO achiel oma SACCO no kiny bank Kik waweuru wuondre. Yawo bank ok ne en gimoro matek, en gi ndhandhu sani. I South Nyanza ka, omiya miya circle adi achiel, okawie pes sirikal, osoye. Ndalo moko nasomo story mar Dalmas Otieno gi Dhabiti Finance. Dhabiti Finance nochakore almost the same year gi Equity Bank. I think even Dhabiti Finance was uh, the first bank eh? to there was an interview manitimo ni Dalmas Otieno to Dalmas Otieno nowacho niya the BT Finance ne dhi maber nikech e sirikal ne kano pese through the BT Finance to chieng' mane sirikal nogolo pesa ema ne nolwaro the BT Finance nyiso niya, sirikal kata kokawo pesa moro ma gikwalo matindo tindogi to giketo nu tup oma udhi ting'ore to onyalo miwu grants matindo tindo. Inyalo hole loan kata mar 2 million, 10 million, 20 million, 40 million ichak go ohala. Kenya masani gima iluongo ni Nyota Fund ni, these are not funds, these are not Nyota Fund, magi are handouts. magi mit bilie maruto mi mondo iwer tutam kiny to kech kai ka gwelo e, e, empowerment miwachono wano ka bende jodito magwa kata mana chutho to gin uh, uh, odia mar linda ground wano ka bende gitimo arambe ne mine manie owala jo achiel ariyo adek kendo arambe gitimo ka ndie apani dwe ka dwe kendo gigolo kacha ne kweth mag pesa mopogore opogore. Mano ok en eh, ok ok en yo maber mar ting'o oganda malo. bwana Mm.
mm, wawach awacha adier eh? Mm. eh, wan gi shida Mm. okar arambe e krach Mm. gimokonyo okonyo lakini sani wawuondre niya ami siling elfu achiel to ami kaka loan to higa achiel otieko kata dwe achiel otieko kapok akwayi donge wiyi dhi wil wiyi donge dhi wil Lakini ka mi milion apar ibro chako go ohala tibro timo giri. Gima temo wacho niya, magi gin handouts ma jogi chiwo mana mar nyisruok. Position ma jaluo nitiere sani nyalo ting'o ngima jaluo malo. to ok gidwa tiyogo, gidwa tiyogo through handout mondo ibed modhier kiny oduogo yudi. Emomiyo iyudo kata mana romo mag siasa gi ng'enge ponge ok gitimre ga e high end estates kata Nairobi donge wan go isewinje ni rally ni Kileleshwa isewinje ni rally ni Lavington isewinje ni rally ni gine ni Mudhaiga kuondego dak itimie rally nikech e joka joma lwetgi nigo oganda wa jotendwa dwaro ni mondo lwetu obed abeda nwa ongego waywak aywaka pile emomiyo awinjoga kuwacho ni jaluo ok dhi ng'anyo ing'e na nyierowu ga nyiera mi am an activist to mos ng'anyo sani kata kiluongo ng'anyo kawuono Nairobi wagol Kisumo Percentage madhi biro mang'eny gin oganda joluo. Gin nyithiwa. Wachagi manu luongo tich ariyo ne nodhi nade? Manu luongo ah, okay, exactly. Mm. Ranga ne record mar joma nomaki. Mm. Confirm. Ah, ah ingeni kaka kaka Jakom. Nyiswa ni to ng'anyo manu luongo ni nok wikru maber nikech king'iye to ji nok owuok kaka ne samoro nodwaro. Ing'e niya.
Ji nodagi dhi e ndara.
An na support ng'anyo manotimre chieng' tich ariyo. Mm -hmm. Iwinja? Mm. Gimomiyo nahero ng'anyono. Mm. Ng'anyono Gachagua ema noluongo ng'anyo. Gachagua oduogo wacho ni ng'anyono ok mare. Iwinja? Linda Mwananchi nojitenga gi ng'anyono mowacho ni ok margi. iwinja to kod kweth mar akina Boniface Mwangi activity ne giditenga gi ng'anyono ma giwacho ni ng'anyono ok margi nene en mar japiny Oma nitiere gimoro mwa igno ka. Japiny kech kayo. Wawe uru wuondore. Jakom kendo nogenun.
No, ineno wang'isi niya, eh. ng'anyo ok en mar individual. Hmm. Sani kech makayo opogre gi kech makayi. To katiba oyiena, article 37 owachona maler ni wuod mama, kiwinjo kamoro ni diri oyieni inyalo ng'anyo, chik oyieni. Okan? chiko yieni seche moko an nitiere kama ing'en mafuta ni onyalo kata chopo mia adek lakini in inyalo afode ing'en ok inyal winjo pek lakini an awinjo pek chiko yiena mondo adhi ang'any nene en ng'anyo mar japiny ok mar ng'ato binafsi erokamano kapok wadhi e break um, mm. raila molo odinga gama odm kane pok onindo nowe joluo e sirikal ah. udwa golo gi nang'o
ni Raila Kodiga kane poko ni dodo we joluis kan adwa penji niya mm. Ah, en adier kose nok owegi mano thuon miriambo mar abet mar jokong'o moko ma wuondowagi adwa penji niya mm. Raila 2020, 2022 election novai gi party mane novai gi party mane Ong'odiem Raila ne ko vai ODM. Mm, mm. Raila no vai gazimio. Azimio. La umoja.
Mm. Ma secretary general sani en nga? Sifuna.
Bana secretary general mar Azimio la umoja Oken Sifuna. Oken Sifuna. En nga? Mm. Karoli Omondi. Omondi. Mm. Sawa. Ne wamaye go Junet nikech ne wayudo ni Junet en kibebe. Sangwenya. To wach moro kendo dholuo moro kawuono kaka wawuok Vihiga wadhi ywago jakom kendo mako madhowa kwayudo kaka rajakom noketo thuon pich sifuna ikorot pich orenga ji moket ikorot kidhi kango ka jaramogi Oketo joma ne nogore, joma ne nokonye lweny, jogo eko noketi kor ot. Ochopo nadi ni sani jaluo ng'isa ni Raila nowewa e sirikal? Mokwongo wadwa adwa penjie broad base en ang'o?
Wawa penji mm. Raila kane notho, Raila notho India donge ng'ama nodhi omo Raila India
joma nodhi ng'ene ng'e Sifuna bwana ng'ama ne nodhi ne gin jog sirikal gi mm. Sifuna mm. ochopo nadi ni sani for example adak Nairobi kapango to chiega gowadwa ni dala sega gipuro kata gitimo gikgi machielo to giwinjo natho ing'ena jaluo wang'i ang'iya chik luo koro giwinjo ni a ah, e, jakom cha ong'ielo orengo. Ang'o matimore mokwongo? Chiega kata owadwa biro confirm. Iwinja? Mane chik luo. Chieng' manene Raila otho India ma ywak obiro ni Raila otho. Ang'o mane omono buru dhi omo wadgi? In ka in owadwa, nitiere alama ming'eyo kuoma mibro identify ago. True or false? Kata chiega nitie alama mong'e kuoma ma obro identify ago. Ndalo moko okay, ok ahero Gachagua. Gachagua ng'eng'ne nouso ukabila ma wakawe kaka kama ja kabila sana. Ra, Gachagua nowacho gimoro ne bwana Raila ni ngima marach Min piny nenen uh, South Nyanza mowacho niya ni Raila dine bed norach kaka orach no damiu report. Notieko ndalo adi to Raila otho. Matiende ni Raila tuo to ne gigno. To ka Raila otho en gima lith ok oripo bedga kata nuwachonwa nu ni siri nu ni Raila nowewi sirikal nikech ka Raila notho nuwito Raila ka gweno uwen wagogni emodhi omo Raila En gima lith ka Raila thuon jaduong' maduong' ni wagogni ema odhi omo Raila, nyimege Raila gi nyar Raila ema uwego ne ema odhi omo jaduong'. Uduogo unyisowa ni un e sirikal, sirikal ma nene onego Raila Odinga. And I can tell you without fear of contradiction, Raila was killed. E so very soon, mm. very soon Ibro ng'e result, ibro ng'e adier.
Bin ni samoro adiri ma ung'eyo e tho mar Raila ni emomiyo emomiyo ubalo gi ODM moro. Yes. Hmm.
Those are the first things mwacho ni bwana yawa uru yawa. Nitie questions mark i tho mar Raila mang'eny malich. To Raila wabe ne wahero Raila molowu. Kwanza ineno joma ni Linda ground gi jogi ne kohero Raila. Jogi ne wondo Raila. Junet neno siep Raila makag ka. Kane ochopo chieng' omo Raila notuo. Osiepni ituo ni inok inyal dhi. Eddie Okech achiel kuom joma nodhi omo Raila. and uh, nitiere jo Linda Tumbo gi an aluonge ga na uh, RDM tinde ok en ga ODM en ga RDM Ruto Democratic Movement gimomiyo aluonge na RDM onge kaka kata ka gidwa yweyo ofis to gidhi kwa Ruto rusa Ruto rusa ni jatelo waneno ni wadwa yweyo ofis watim nang'o ok nyalre ne gitieko ndhandhu mar odm sani en rdm ruto ema control gi kata oburu ka wiye baro to gocho ni ruto wiya bara atim nang'o riemb ng'ane riemb ng'ane really it doesn't work like that erokamano make mana gi kanyo wadadhi e yueyo matin kang waduogo nyakorom ga jwang to wadhi chako kaachiel kod somo ote magi med mana kete chunyo nagi tv wan kande kaachiel kod jacom 002 eh, kata mana benedict otieno ma en kacha wuod uh, Sega. Wuod Sega kendo Airport 2. Airport 2 kendo odhi laro komno mar Embakasi East 2027 krom gajwang' waduogo bang' sama chuo. Ara.
Luo kitwa gi timbewa, joluo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny onagi TV adundo jaluo. wakamno chenro machalo kaka duond onagi ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano Weche masako ita gino mabende mulo adundo jaluo. Maen chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakwado kaka nyisi wani to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano to en ang'o ma bende de gigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo

mana kamano nyakoro mgaji wanga ka thuolo makende mar wake tilono mar ariyo kendo tilono mogik nyakoro mgaji wanga ka wago mbaka ka ndiye chutho to eh, limbe mar linda mwananchi kisumu ka ginyisowa ni to ikruok marne ma bende gin godo nyakoro mgaji wang uh, kama bende koro oganda mopogore opogore nitie jogo ma bende koro wacho ni gidhi dhi e rali nitie jogo ma bende koro wacho ni ok ka gibiro chopo e rali nyakoro mgaji wang awacho ni kaduogo e tilono mar ariyo to dhi chako kaachiel kod somo Ote mari wan kande kaachiel kod jachung' mar Embakasi East 2027 uh, eh, kendo ma wuod Luo eh, iluonge uh, ni Jacom 002. Yes. Eh, karibu sana wan kae giluongo ni uh, ah, Dikson Onyango. Dikson Onyango wacho ni uh, ah, bati yenyu hatuwezi kubali, jaribu kutusi viongozi. Wan gi Vincent uh, Osungu wacho ni ayie kodi wuod Luo, our one term agenda is unstoppable. and now accelerated to 100 km per hour wan gi Amd Bakayoko Chris wacho ni madh soda e bil na an gi Hesbon Oyare wacho ni baba ayie kodi wan joluo wayanyore in the name of two term yes. to wan gi Okiri Mark wacho ni ento ok oyie kod paro mari koro wan ka gi miss reaction koro nge jwang med oro ote magi uh, eh, ponono ni dwa mondo miwa pach mondo ne kaachiel kod uh, uh, twak ma bende wan godo kani koro nge jwang med kete mar chunyna gi tv adundo jaluo nyisna jahera mar chunyna gi tv ni to uh, kiny une rally yes ote mane ma bende koro ukelo ne jo kisumu
Ote mwa kero ni jo Kisumo en warango kaka jo Kisumo wanyalo konyre nadi to solve issue machandowa kaka oganda. Wanyalo konyore nadi mafuta odog bei piny? Wanyalo konyore nadi bech mogo obed affordable? Mage issue moripo bed ni wawuoye. Ee. Ing'e ni kapo ni gikete awinjo ka jawinjo moro kanyo temo wacho ni ok owinjore koda mm. ok owinjore koda iyo mane ok ang'eyo yo ma ok owinjrego koda nikech ok ok owinjre koda ideologically let's argue ideologically waweuru keto oganda ni wagore to gima oripo bed ni wawinjrego oganda wan especially oganda ma joluo ithuowa Ithuowa to wadonjo e mix ni. Ochopo nadi ni oganda ma joluo kende ma gore two term gi one term. Atwara donge ni loka ka. Donge gin gi jo one term gin gi jo two term. Gigore ga adier. Ok gigore. Ochopo nadi ni wan oganda joluo e mithuowa ni wagore. Kiny wawacho niya biuri rali ute ng'ano ero mokawo ni jolinda mwananchi richo ok ibi winj mondi akijajwa pok iwinjowaga biwinjwa biwinj ajenda marwa akijajwa lakini ka ng'ato fuwo to wawacha wacha ni bwana ifuwo it's very simple owach ni biuru lakini kik uyeny kik uyeny jotelo okay wayanyo jatend ng'ano the moment hmm. mar kar kar eh, nyaneno ka jatendwa eh, ma mubunge malego usonga nyocho riyo kisumo ka sana Bang' winjo ni Linda Mwananchi biro, nyocha omigi liet sana ma gibiro noho ni jo Kisumo ok bi biro bwana. Kwani en mong'e jo Kisumo te? Kura mane mane oyudo Kisumo ka? Ong'e shida machando jo Kisumo. Sani oripo be no tich o budget kaka iketo pesa makonyo jaluo to wane ok guweche Ing'e no wacho ni bwana wabro nyiewo nwa pikni. E, mage gik maneno wa ka jotendwa nyiewo nwa apikni.
Penjo ma bende nie ground ka en wacho ni to utero oganda luo kanye? Watero utero ji kanye? Koro Linda Mwananchi e bas madonjo Kanan. Mm. Kanan e mwadhiye direct kuma nitie mor kich gachwaka. Jo Ugenya are sorted. Jo South Nyanza are sorted. Jo Kisumo are sorted. Mae e kama nitiere geno. Kae ema nitiere spirit mar Raila Amolo Odinga. Joka bagen ga ni igi. Joka bagen ni igi cause okay, wawach cha adier. What is ODM after 2027? Ini neno ODM kata king'iyo mbele. Nitie picha mar ODM ineno after 2027. Wawacha cha dier. ODM mar kidhedhe ka, mag sangwenya ka. Nitiere en gi picha after 2027. Onge go. ODM nene ni chama bwana ma in idhi campaign magi and you need ODM. mar mondo i survive ochopo nadi no ODM ema tinde kwayo maun gadieri ni golo rute telo bwana dhi omadhi hmm? ng'ani wago ni kwano ng'ani wago ng'ani wago ni nyawawa nyaka piny ru tata nyawawa mwalo mwali pier nam adhi dhi wagone kwano Kasmacho kwa hera twara. Nyis ng'a japiny to Linda Mwananchi chungo ng'a? Linda Mwananchi wan gi candidate miluongo ni Edwin Sifuna. Mm -hmm. Yes. He's a presidential candidate. Mar Linda Mwananchi. To Linda Mwananchi nigi chama mang'eny. Kata be an gi chama ka. RM party is my party.
Orengo ka wang'o. Orengo.
Bana lemo duong'. Mm. Orengo nyalo bedo speaker. Ke chaunjo sani en kore ne party leader. Hey.
Orengo e party leader wa. Mar linda mwananchi. Adwa penji niya. Mm.
Ing'e ni seche moko kwanza ka winjo ka ng'ato ng'isa ni Raila nowewa e sirikal gino ludo iya sana to ni mar ODM ne en chama marwa. Wawinjore ODM ne en gi pillars adi? ODM ne en gi pillars adek mang'eyo. ODM ne en gi pillar mar Luoland, ODM ne en gi pillar mar Muluya, to ODM ne en gi pillar mar Coast. Mago e pillar madongo mag ODM. To pillars gi osekere. Waluya osechako mako yo. Jo Coast ne osemako yo. To ng'ama thuowa en William Samoei Ruto. Iwinjo? The moment ma Ruto nigi kwano moro no ODM okawo soyi ofuko kanye moa wabalore nikech kata kirango chik mar constitution mar ODM wacho niya we have a party leader donge mm -hmm. party leader ne en Raila Amolo Odinga And then we have two DPT party leaders. Iwinja? DPT party leaders nenen oparanya to kod ng'ano gi Joho. Those are the DPT party leaders mag Raila Amolo Odinga. To ka nene Raila lweny nogore ing'eni wiu wilga gi jenzi. Raila Odinga ne wang'iso nobed mos ndalo jenzi. To kane ne jenzi okelo wigi ka Ruto koro dwa loko piny ni mare ma kata owacho ni mondo mi ywe igol osuru kifuolo tichulo osuru ma dhano ne igi owang' mowuok to Raila Kodinga neno wachonwa niya gi dhoge ni ng'ani nene tich otamo amiye joga mondo okonye amiye jolwenja mondo okonye sani ka lweny owuok uganda to wakawo polise wa watero uganda nyiso ni polise wabedo uganda yawa nyiso ni wan wabedo jo uganda nyocha ahiti kae ker okawo polise otero ahiti wan ja ahiti sani koro ok wan ja ahiti raila kodinga nokonyo ruto ka piny osechamo koreso tend sirikand Ruto kalwar gi joge ok onyisonwa ni sirikal Raila Kodinga the last word ka Raila owacho kapok otho mane momiyo wawacho no neg Raila Raila uh, who told you that ODM will not have a candidate 2027 and so that candidate in 2027 then Edwin Sifuna Ponono ni ah, samoro iwacho ni siasa ok ong'e eh. Uh, nyalo bedo maber kata yudore mbele kono ma samoro ker William Ruto mm. uh, oluongo tim mar Linda Mwananchi mondo kik kamoro achiel. Mano kwer mani madhe mana manyas. Mano ok nya timore. Ma iwacho ka nunu kunyal tiyo William Samoei. Mano kwer maduong' sana. Ma kotimre to inyango mana manyas miyango mana gwen gi rombe gi diek yote. Ok nyalre. akwedo gi remb Yesu, ok nyalre. Linda Mwananchi cannot work with William Samoei Ruto. Lerna gimoro ka nitiere yes. oganda moko ma bende wacho ni utimo maber kata jogo jomo bende koro ero wan ka gi Sifuna mm. to wan gi Babu Owino. Yes. Joluo moko wacho ni chal ka gima koro Sifuna imo Babu Owino. Babu Owino bende koro eh. lerona ka nere ka jogi tiyo kamoro achiel. Mm. Babu Owino oseleronwa maber ni Babu mm. Owino dwaro kom mar governor Nairobi. Mm -hmm. he is very clear ong'e gima odwaro iwinja babu owino emomiyo an adonjo kar babu owino embakasi east emomiyo achung' ikom mar bab, kuma babu owino mondo kata ka jaluo wuok jaluo donjie and i has his full support wabro thilore kama wanyalore mondo komwa kik lal nikech kata Nairobi kok watang' kaka oganda joluo wadhi dong' adong'a kidhedhe wadhi dong' adong'a mar kwacho wadhi dong' adong'a mar sangwenya wadhi dong' adong'a mar guns babu wena ndi moko ne wacho ni en mano onego bed ni miyo party leader obed party leader ma ODM mar ODM mm.
to donge orengo osekawo party leader mm -hmm. eh, nodwaro to rengo ose declare ne nie party leader emomiyo ineno ka joka okay an gi penjo ok une kudhi ka baruok nyalo bedo biro mbele ka baruok marang mm. baruok marang mm, maru maru wabarore nang'o mm. odm uh, linda mwananchi ok en chama mm. What is Linda Mwananchi? Is a movement. Is an arm first movement. Go attack. Ingeni chame magoyot. Sani kadwa tieko ODM mar kidhedhegi. ODM mar Linda Tumbogi. Adil go buro dinga. Akawe akawa takete irum tapenje jaduong' idwaro nang'o. Emomiyo Ruto sani odiyo jo ODM ni ng'i. Gigo dhogi sani jatha kapo ni jachien doji ODM mar Ruto kik tim zoning. To ODM orumo. ODM ok bi bedo kata gwa bunga ariyo. That one I can guarantee you. Nikech e ODM ng'eng dhano nolieroga i kod Raila Amolo Odinga ok gin survivor. And I remember, do you remember when Nyong'o nowacho if you cannot see Sifuna today you will see him pale mbele. Koro sani akuneno Sifuna no. To okupenjre ni ka Raila ne tho ang'o momiyo nowe ni Nyong'o ODM to ne, ne, nokiaga noburu nitie. nokiaga ni oburu nitie donge nong'eyo I was explaining to you something about the leadership mar ODM. The leadership mar ODM te oripo bed ni wito. Emomiyo Edwin Sifuna donge sani en SG mar ODM. Sani kata kidhi party register, SG mar ODM en ng'a? Sifuna, Sifuna. Wacha wacha dier en Sifuna, lakini ODM chawacho ni gin gi gin gi secretary general margi mm. ochopo nadi noyiero buru nadi yo mane noyiergo buru e mwadagi apimo ni nende ne wan kod eh, oparanya to ne wan kod uh, joho jogi kanene ose uh, gimigi sirikal mondo gikony sirikal ni kik lwar oparanya nobedo replace go sosi donge mm -hmm. aya ng'ane ne obedo replace gi gavana ma mombasa joho iwinja kane raila otho ng'ama ne oripo bed ni mi party leader mar odm ne nososi iwinjo to william ruto noneno ah, ososi ni to take control Arang ni gir Sifuna, Babu and Orengo ber jokanya nam wadonje uru Ruto dok dala gi thuon. Gachago udhi tiyogo. Gachagua e, ing'e ni seche moko hmm. Ruto ndalo moko nowacho ka gimoro ni if there is a tribe that hate Kikuyus it's challenging but sometimes ing'wony mondi tiyudo gimidwaro akisort the issue Koro wan kaka Linda Mwananchi, ing'eni Ruto en thuon yath mar abet ok otin, to wadwa goye gi konde te, wagoye left right mbele gi nyuma. Koro